Ripot tye ma nyuto ka maleng ni opiyo twon gweno en obedo ka buto ki mego Gertrud nyo mego Aget nya pa Erineya Oryema, man former IGP macon, first born-ne. Opiyo twon gweno onongo obedo ka buto ki mego man ma tye ki mwaka pyeraboro ki wiye-ni pi miti ni wek en enong cente ki bot mego man dok pi miti me wek ni en enong lonyo pi aruya. Opiyo bene ripot tye ma nyuto ka maleng ni Opiyo twon gweno obedo ka buto ki mego aget. i Acholi Inn pi mwaka makato abic, kun bene ripot mukene tye nyuto ni Opio twon gweno obedo ka buto ki Maria, Maria man nya pa mego Gertrud nyo mego Aget. Opio obedo ka longo mego Aget, goyo latin bul medo ki minne nyo goyo min bul medo ki latinne. Opio pi kare malac obedo ka buto ki mego Aget kadi bed ni onongo mego Gertrud onongo tye ki mwaka pyeraboto ki wiye. opiyo twon gweno en obedo ka tic ki nyime ni wek en enong lonyo nyo wek enong gin ma en tye kwede. Lipot mukene tye nyuto ka maleng ni opiyo twon gweno nyo bon kok obedo bene ka buto ki atoko bigombe. Tyen mapol, opiyo twon gweno obedo ka buto ki atoko bigombe. Meno bene aye acwali in. I nge dong kenyo dong gimito cite dong gicito gicako rwatte ki mego Gertrud nyo mego Aget ma obedo i acwali in kare mapol. Lok mukene ma tye ma nyuto lok ka maleng en aye ni Opiyo twon gweno obedo ka using dako man ma kilwongo ni mego Aget nyo mego man ma kilwongo ni mego Gertrud. Opiyo twon gweno bene okwalo dako ni cente i wel mapol en cente eno ni kiwaco ni opiyo owilo ki ngom mukene i nwoya mukene owilo ki gange ma tye i pece ki mukene owilo ki ngom i omoro district lok mukene ma tye ka maleng nyuto ka maleng nyuto ka maleng dok tito atir ni opiyo i kare ma mego aget ooro en ni ocit owil trakta Kare ma mego Gertrud oneno ber pa trakta nyo ber pa pur i ngom pa wonne Irenae oryema, opiyo Geoffrey twon gweno ki miyone ciling milion miya abic kun opiyo cito wilo trakta me ciling milion pyeraboro keken ci dong cako yubo nyo keto cpeya mogo manok nok i kom tracta enoni ci cwalo bot mego aget ni en iwilo motoka enoni nyo tracta enoni iwil me ciling milion miya abic enoni aye dong kama telle cako dugu matek tutwal i kin Opiyo twon gweno kacel ki mego Gertrud ma kelo adega adega ki telle matek tutwal i kingi ki dong i nino ma kacokke obedo madit Kampala kun kibedo ka miyo

Mego Gertrud bedo twon acuc. Dong gin ma tye lutino pa Irenaeus ryemo okelo i wigi ni twon gweno bedo kenyo cito en anga. I kare ma kiwaco ni twon gweno piyo omyero a ka owek kabedo bot nero nero pa lutino eni onyo omin lutino enoni ma kilwongo ni William. Omego Getro dok oger ni, Jo-ni gicako gerre i wi opiro calo gin anga, and those people must apologize nyo gukwa kica botgi pi loko lok enoni. I kare ma lutino guketo preca matek, Lewic cito mako opiro twon gweno, kun opiro twon gweno a calo gwok ma okoto. I nge kenyo, lok enoni cwero cwiny lutino pa Erineya orye ma twatwal. I nge. lok matimme kikelo ki involving General Tema i lok enoni ma General Tema warning opiyo twon gweno matek tutwal. Ripot mukene bene tye ma nyuto ni en mego Gertrude bene General Tema obedo ka buto kwede pi kare mapol i Acholi Inn. Lok mukene giwaco ni opiyo twon gweno gin kacel ki General Tema gubedo maro kun opiyo twon gweno Buto ki mego Gercod ki jami otema bene obedo ka buto ki mego Gercod pi kare malac. Man eni lok me cwercwiny dok lok me lewic tutwal abyeko ni wutye ka winya dok wutye ka winya maber dong tim mogo me kicel atye ka time i Acholi pien lutino mukene gitye ki miti me cente nyo jami lobo ni ma okato kare meno woko. co lok mukene tye ma nyuto ni mego Gertrude otimo mec madwong nyo tim maraco tutwal i kom famili pa Eroniya Oryema kun jami mukene en aye cato ngomgi obedo ka cato ngom i wel me alabalaba tutwal bot dano lok mukene tye ma nyuto ka maleng ni i kare ma president gumiyo medo ki dong gumiyo gine kirwatte ki gine i anaka kimiyo ciling milion miya acel pi medul ki dong kimiyo en ki medul enoni opiyo aye opiyo macalo twon gweno en aye ocito ka gamo ciling milion miya acel enoni ci lutino pa Elinayo oryema gua lawang acel me cito i kom opiyo twon gweno kun gicako ni opiyo twon geno